Għeżież telespettaturi, l-kumplament tas-serata t-tajba nilqagħkom għal programm ieħor din il-ġimgħa Dritt għall-Punt se nkunu qegħdin niddiskutu l-implikazzjonijiet tal-grey listing fuq Malta, ħasil tal-flus u anke reati kriminali finanzjarji oħra. Biex niddiskutu dan is-suġġett miegħi fl-istudio bi pjaċir nilqa' lil Graham Bencini li huwa l-President tal-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll permezz ta' Zoom tul dan il-programm se jkollna wkoll lil George Mangion, Konsulent fis-Servizzi Finanzjarji. Grazzi tnejn li intkom talli lqajtu l-istedina tiegħi illejla u immedjatament George se ndur ftit fuqek mal-ewwel. Forsi tina ftit l-analiżi tiegħek kif eżattament taħsibha li pjuttost f'temp ta' ftit aktar minn sena Malta għaddiet minn fażi ta' inċertezza l-ewwel ħaġa minħabba l-pandemija tal-Covid 19 għall-inċertezza li pjuttost qiegħda tistenniena u naraw kif tista' tiżviluppa minħabba li Malta tpoġġiet fil-lista l-griża mill-komunità internazzjonali u anke fil-lista l-ħamra min-naħa tar-Renju Unit. Forsi tina ftit l-analiżi tiegħek tas-sitwazzjoni bħalissa. Kej Bonġu, grazzi tal-li stibintuni and naguralkom program tajjeb. Pala background, li qed jismana u tjarana, Jista' jagħti l-każ li din ġiet is-susajetta fil-brazzi, is-sens kif għedna l-ewwel kellna sentej ilu kważi l-pandemija, kellna l-lockdowns u sfrattar ta' ċertu business, speċjalment dak li għandu x'jaqsam mal-hotels, mar-retail, u naqqset anke d-domanda min-nies, jiġifieri ma baqgħux jixtru bil-volum li kienu qegħdin jixtru qabel. Ovvjament din qed tirrifletti wkoll nuqqas ta' sikurita' tal-jobs tagħhom jew pagi forsi ridotti. Barra l-pandemija kellna l-għalija 25 ta' Ġunju ta' dis-sena li ħanna fil-lista griża. Daw huma żewġ biex ngħidu milestones li l-pajjiż ħa għala li tisam il-sen ħadd ma kien qed jistennihom. Meta ngħidu ħadd ma kien qed jistennihom, għaliex saret biex ngħidu publiċità kbira li Il-pajjiż kien għadda mill-manival. Xi tfisser il-manival? Tfisser li kellna ċertu inċertezza li dan l-eżami tal-manival li huwa dettaljat ħafna u jmiss ħafna forsi ta' flus u terroriżmu iva u dana il-gvern ċammar idejh u l-istituzzjoni ċammru idejhom u għaddejna t-test. U allura wieħed ħaseb qal li ħadna nifs kbir għax kien hemm kien hemm Vincent there's a lot of anxiety minn min li tal-manival u ħsibna li wara li taqta' il-manival it-tieni waħda se ngħadduha wkoll. Wieħed irid japprezza wkoll il-background tal-servizzi finanzjarji ta' Malta li meta fin-1994 bdejna taħt is-sistema jgħidulha offshore, għamilna erba' snin eh, taħt l-offshore u mbagħad il-professjonisti u t-tekniċi u oħrajn eh, għamilna kultura, biddilna kultura biex ngħidu hekk, insaħħu l-pedamenti li kollha. Dak iż-żmien, dak iż-żmien kienu għaddew 20 leġiżlazzjoni ġdida. Ġifieri tant kien hekk li min kien studja avukat qabel dak iż-żmien kellu jerġa' jmur kważi l-università jew jistudja privatament Hekk hu. U bdejna l-fondazzjoni, il-pedament, ħalli aħna nkunu pajjiż li mhux trattat bħala tax haven, mhux trattat bħala financial offshore services centre, imma pajjiż li huwa mfittex bħala s-serjetà tiegħu, għar-regolamentazzjoni tiegħu, u pajjiż li jħabbatha ma' l-ogħla pajjiżi fl-Ewropa u kważi fid-dinja. Jiġifieri din hija kultura li over the years aħna il-practitioners ngħiduhom bl-Ingliż insomma dawn li iduru mad-dinja u jippromovu l-pajjiż, tajjeb, aħna żammejniha bħala t-trump card li dejjem kellna dil-visiting card aħna f'idejna li l-pajjiż huwa tal-ogħla integrità. Mela, din il-grey listing, meta saqsejtni inti xi tista' tkun waħda mill-konsegwenzi, kienet wegħdhom wegħed daqqa ta' ħalta. Doppja. Għaliex? Għaliex għal ċertu snin, dan sentej, durant in-nuqqas ta' vjaġġar li kien hemm minħabba l-pandemija, ċertu konferenzi u ċertu vjaġġar ta' promozzjoni waqfu. Tajjeb, jiġifieri tant hu hekk li l-Finance Malta nbidel iċ-chairman u kważi kważi qas kemm ngħidlek nafu wisq min hu ċ-chairman il-ġdid. Għaliex? Għaliex il-laqgħat minħabba l-lockdowns li kien hemm u prekazzjonijiet importanti li ħadu l-awtoritajiet tas-saħħa ċertu laqgħat bejnietna, practitioners, u laqgħat also anke internazzjonali aħna ma' kulħadd huwa reġistrat ma' xi ditta ma' xi grupp, dawn saru virtwali u tagħmel differenza bejn virtwali u naturalment in person. Mela il-pajjiż għala żewġ ħafna mid-daqqiet, waħda li ma baqax jippromovi lilu nnifsu kif kien hemm bżonn jippromovi. U dan aħna rridu noqogħdu attenti li minn pajjiż. George, b'dak li kien għaddej, b'dak li kien għaddej Malta anke fuq livell politiku li ħafna jsostnu anke fis-settur finanzjarju li b'xi mod jew ieħor kellu impatt li wassal għal grey listing. Malta setgħet tippromwovi lilha nnifisha biex tattira aktar investimenti f'dawk iċ-ċirkostanzi jew le? Din mistoqsija tajba ħafna. Meta, naturalment, l-Ingliżi jgħiduha gavel gavel gazing, navel gazing, sorry, navel gazing, jiġifieri, maħna li aħna pajjiż żgħir, meta jiġilna xi ħaġa, żgħira jew kbira, għandna tendenza, u hi naturali di, li naħsbu li d-dinja kollha qiegħda medija bina u li issa Alla ġralna hekk, mela issa nistgħu mmorru fil-kantuniera u noqogħdu waħidna u we just Sak hemm hawn tam. Imma mhux il-każ. Għaliex? Għaliex għalkemm ma konniex virtual, eh, virtuous, ġifieri ma konniex clean as a driven snow, jgħidu, meta wieħed jara eh, pajjiżi eh, li jispeċjalizzaw f'dax-xogħol, L-iskandli li ġraw f'dal-pajjiżi u li ġew pubblikati ħafna ta' serju, jiġifieri l-lista ma tispiċċa qatt. Nibdew bil-LuxLeaks, l-iskandli kbar ta' Luxembourg, tal-Irlanda li jikkompeti ħafna magħna, u xi ħaġa żgħira mill-Ġibiltà, u għandna wkoll in-Netherlands u l-Ingilterra. U allura meta tara l-perspettiva, skandi li saru f'dal-pajjiżi oħrajn, they will diminish what we've done, però fl-istess ħin hija loġika li aħna min qiegħed saqajh fuq saqajh fl-art hawnhekk jaħseb li kollox jgħid id-dnubiet li għamilna huma ħafna ikbar u jista' jitihom taħt il-lenti. Jiġifieri waqt li dak li biex ngħidu hekk l-abbużi, ċertu abbużi li saru, m'għandix għalfejn nqogħdu nniżżluhom hawn, ma kinux għenu u aħna għandna tliet pajjiżi tajjeb li nafu li ma tantx tefgħuna l-fjuri, aħna meddejna stess, għandi l-Ingilterra, l-Amerika u għandek it-tielet pajjiż Ġermanja minn għalija. Jiġifieri dan pajjiżi barra l-aspett naturalment finanzjarju jista' jkun hemm ukoll aspetti oħra politiċi li allura f'dan il-programm mhux neċessarjament ikun faċli Li twieżen liema waħda hija l-ikbar mill-oħra. Sur Mangion, nitolbok tibqa' ssegwi l-programm permezz ta' Zoom. Se ndaħħlek minn ħin għal ieħor tul dan il-programm b'aktar mistoqsijiet u min-naħa tiegħek anke jekk ikollok reazzjonijiet għal dak li jkun qiegħed jikkummenta jew jiddikjara Graham Bencini tkun tista' tidħol immedjatament fil-programm. Graham, xtaqtek tagħti l-ewwel reazzjonijiet tiegħek. Is-Sur Mangion qal li Wieħed ma kienx qed jistenna daqstant li Malta tiġi grey listed minħabba li Malta għaddiet mill-manival. Hija sitwazzjoni reali fis-settur finanzjarju x'kontu qegħdin tistennew? Illum il-ġurnata, ġifieri qegħdin nitkellmu qegħdin kważi l-aħħar ġimgħa ta' Awwissu, għaddew ftit ġimgħat minn meta Malta ġiet dikjarata li ġiet grey listed, fis-settur xi qed jirriżulta? Roderick Insellimlek, insellem il George Mangion, insellem lil kull min qed isegwina fuq Net Television. Ara, il-problemi tagħna f'pajjiż ma bdewx mal-grey listing. Il-problemi bdew meta kien hemm Ministru u Chief of Staff tal-Prim Ministru li nqabdu b'żewġ kumpaniji sigrieti ġewwa l-Panama u ma ttieħdet l-ebda azzjoni mill-Prim Ministru. Dik kienet l-ewwel darba li bdejna nħossu l-iskossi ġewwa pajjiżna. Iżda vis-à-vis dak li bdejna nistennew, iva vera kien hemm il-Moneyval Reports. Il-Moneyval Reports kienet għamlet aċċenn għal diversi affarijiet li pajjiżna kien qed jonqos fihom, fosthom kien hemm imsemmi n-nuqqas ta' investigazzjoni ta' każijiet għolja ta' korruzzjoni. U wara dak il-Moneyval Report, iva, kif qal George Mangion, bdew ixammru l-kmiem. Imma min beda jxammar il-kmiem, Roderick? Beda jxammru l-kmiem dawk in-nies kollha li jipprattikaw biss fis-settur. Il-Gvern għamel diversi pressjoni fuq dak kolħadd li jipprattika fis-settur, għamel diversi liġijiet ġodda, beda jagħmel pressjoni kbira fuq in-naħa ta' compliance, beda jagħmel pressjoni kbira fuq in-naħa ta' KYC u diversi aspetti oħra fuq in-nies kollha li jipprattikaw fis-settur. Imma l-Gvern ma ħa l-ebda azzjoni fuq dawk in-nies li kienu involuti f'każijiet għolja ta' korruzzjoni. Jien nista' nsemmi eks Ministru, Konrad Mizzi. Konrad Mizzi huwa l-eks Ministru li prattikament kellu subgħajh imdaħħla f'kważi kull skandlu li kellna f'pajjiżna tul dawn l-aħħar tmien snin. Ġara xi ħaġa ma' Konrad Mizzi? Illum għadu membru tal-Parlament tagħna ġewwa pajjiżna. Issa kien hemm kien hemm nies oħra, issa nasal issa nasal għalihom. Ġifieri meta tara dawn l-affarijiet, wieħed ma jkunx sorpriż li imbagħad l-FATF titfagħna fuq il-lista l-griża. L-FATF, li hija l-Financial Action Task Force, hija l-awtorità l-iktar għolja internazzjonali fuq il-ħasil ta' flus u kontra il-finanzjament tat-terroriżmu. Dik hija r-realtà. Manival huwa kumitat tekniku tal-Ewropa, l-FATF hija internazzjonali. Ġifieri, jiena biex inkun onest miegħek, m'iniex sorpriż li pajjiżna tniżżlet fil-lista l-griża, mhux minħabba n-nies li jipprattikaw fis-settur tas-servizzi finanzjarji, jien nipprattika fis-settur tas-servizzi finanzjarji. Naf diversi nies li jipprattikaw fis-settur tas-servizzi finanzjarji. Kollha kemm aħna nipprattikaw b'mod serju, b'mod professjonali u b'mod etiku. Hemm ħafna kumpaniji fis-settur li qed jagħmel sforzi kbar kemm f'naħa ta' compliance, kemm investiment fis-software, kemm qed idaħħal nies ġodda minħabba l-compliance requirements ġodda li qed jagħmlu pressjoni kbira, qed jagħmlu efforts kbar biex huma jista' jkunu compliant mal-liġijiet, imma mhux biżżejjed. Jekk hemm barra minn xtutna ma jarawx li qed tittieħed azzjoni politika, mela għalxejn. Ta x'azzjoni politika ttieħdet Roderick wara l-Ġejna Grey Listed? Mela George Panzon u għamel sew semma it-tliet pajjiżi li votaw kontrina, l-Amerika, l-Ingilterra u l-Ġermanja. L-ewwel ħaġa li għamilna wara li l-Ingilterra votat kontrina, aħna għamilna High Commissioner ta' Malta, ġifieri l-Ambaxxatur ta' Malta ġewwa l-Ingilterra, eks Ministru li pubblikament kien iddikjara li d-dar kien iżomm nofs miljun ewro f'cash. Kien pubblikament qal dan. Issa jiena ma nixtieq nidħol fil-mertu kif għandu nofs miljun ewro cash, m'għandix idea kif idomm miljun ewro cash imma ejja ngħidu l-verità, kemm hawn nies li jżommu nofs miljun ewro cash id-dar? Dik hi l-azzjoni li ttieħdet, rajna l-azzjoni reċenti, rajna l-Edward Zammit Lewis li pubblikament inqabad jixxerja chats ma' Yorgen Fenech, Yorgen Fenech huwa s-sid ta' Seventeen Black, naħseb illum kulħadd jaf min hu Yorgen Fenech, jixxerja chats wara li għamel konferenza stampa ma' Robert Abela fejn kienu qed jakkużaw lil Simon Busuttil li huwa theddida għas-saltna tad-dritt ġewwa pajjiżna, wara dil-konferenza stampa Edward Zammit Lewis jibgħat chat lil Yorgen Fenech biex jgħidlu tajjeb mort All right, kuntent. U aħna nżommuh bħala ministru tal-governanza t-tajba. U għalhekk ma tkunx sorpriż meta dawn in-nies barra minn xtutna jitfgħuna fuq il-lista l-griża. Infakkru wkoll li Ingilterra tefgħetna fuq il-high risk list tagħhom. Ġifieri aħna llum qegħdin fuq il-lista ma' pajjiżi bħal Iran u Korea tan-Nord, li dawn it-tnej pa żewġ pajjiżi huma l-uniku żewġ pajjiżi li huma blacklisted mill-FATF u aħna llum, l-Ingilterra tefgħetna fuq istess l-istess lista magħhom. Allura biex nikkonkludi fuq dal-punt, Roderick, le, m'iniex sorpriż, naturalment diżappuntat ħafna, diżappuntat għaliex tefgħet pressjoni kbira fuqna li nipprattikaw fis-settur tas-servizzi franzjarji. Illum hemm pressjoni kbira mhux biss fuq dawk in-nies li jipprattikaw, iżda fuq in-nies oħra. Hemm nies hemm barra li illum qed iħossu l-effett. Jien hawnhekk, Roderick, ġibt email li bagħatli ħabib tiegħi, dan m'għandu x'jaqsam mas-settur tas-servizzi finanzjarji, dan kulmagħandu online marketing platform li jismu Clickbank, Dan huwa l-online marketing platform u dak kellu kont mal-ClickBank. Wara li ġejna greylisted, irċieva dan l-email mingħand il-ClickBank. Nistgħu nżomm hawnhekk ħalli jiffoka fuqu ħalli ħadd ma jaħseb li qed nivvintaw Roderick għax u ħa naqraħhielkom. ClickBank accounts are unavailable in your location. ClickBank is required to comply with government and international sanctions that restrict access in certain jurisdictions. Jiġifieri dan wara li pajjiżna ġiet grey listed, dal-bniedem, li m'għandu x'jaqsam xejn mas-settur tas-servizzi finanzjarji, il-kont tiegħu ingħalaq. Kien hemm kontijiet oħra. Kien hemm Premium Global Investment Platform. Dan huwa Platform Internazzjonali tal-Investimenti, jismu Premium. Ukoll, dawn għalqu diversi kontijiet ta' Maltin għaliex ma jridx ikollhom x'jaqsmu ma' nies ma' pajjiżi li huma grey listed u semmgħu lil Malta. Ġifieri dawn qed nikkwotaw siltiet li huma li ġraw man-nies. Kien hemm ukoll email ieħor Mingħand xi ħadd jismu Steve Tendon. Issa Steve Tendon huwa l-bniedem li kien qed jippromwovi l-crypto currency u l-blockchain island Malta. Fil-fatt hu kien il-bniedem li semmiha The Blockchain Island u reċentament da bagħat email fl-Erbgħa ta' Awwissu ta' din is-sena bagħat email lil kulħadd li kien f'dal-grupp tal-Blockchain Island biex jgħid li huwa disassoċja ruħu

Dawn huma l-effetti li qed ikollna fuq il-pajjiż u hemm barra hemm in-nies li qed jaħsbu li l-effett ħa jinħass biss fuq is-settur tas-servizzi franzjarji. Jiena llum orejtkom li mhux biss fuq is-settur tas-servizzi franzjarji qed jinħass l-effett imma fuq in-nies li m'għandhom x'jaqsmu mas-settur, fuqek li forsi sa reċentement kellek kont online, forsi sa reċentement kont qed tagħmel tranżazzjonijiet bankarji mingħajr problemi, illum ser ikollok il-problemi. George, xtaqtek forsi tina ftit ir-reazzjonijiet għal din is-sitwazzjoni u anke forsi anke inti mill-kuntatti tiegħek. Jirriżulta wkoll għax meta taqra u tirriċerka hemm ġurisdizzjonijiet li saħħew l-eżerċizzju ta' eżami bir-reqqa anke fuq klijenti meta joħroġ li ikunu ġejjin minn Malta. X'inhi l-pożizzjoni tiegħek? X'tikkummenta fuq dan? Okej, mela jiena
naqbel ma' kollox li qal is-Sur Bernġigli fis-sens li ma konniex clean as the driven snow u nafuha li dak li l-iżbalji li saru Għall-inqas nafu li min għamlilna l-eżami ma laqgħax għajnejh għal kollox u issa qed inħallsu l-miżata tal-iżbalji li għamilna. Però bħalma jiġri f'kull ċirkostanzi bħal din, meta l-marid jiġi jivviżtah it-tabib, barra li jgħidlu kemm mar ħażin f'ċertu areas, ittih il-kura wkoll. U jiena naħseb f'dan l-istat kemm il-MEP Television u anki telestazzjonijiet oħra Qed jgħidu, isma' smajna biżżejjed kemm konna mqarrbin, min jaf kieku nibdew nitkellmu wkoll avolja li issa biex ngħidu hekk qegħdin taħt l-umbrella ta' elezzjoni ġejja, x'inhi r-rimedju u x'nistgħu nagħmlu minn hawn 'il quddiem. Għaliex li nirrakkontaw l-iżżejjed li jgħaddew għandna biex nimlew mhux programm wieħed imma iktar minn wieħed. George, ċirkostanza fejn qegħdin ftit xhur 'il bogħod minn elezzjoni ġenerali, taħseb li din se tkun ukoll sitwazzjoni fejn l-istituzzjonijiet konċernati permezz anke tal-Gvern jistgħu joqogħdu lura biex din il-mediċina li qed issemmi inti ma tiddaħħalx b'mod immedjat u allura wieħed imbagħad jifhem li jridu jgħaddu iktar iktar minn sena u nofs jew massimu ta' sena u nofs biex l-affarijiet jibdew jiċċaqalqu u Malta forsi tibda tara xaqq ta' dawl li titneħħa mill-lista l-griża. Eżatt.
Aħna, is-Sur Virgilio semma u jekk wieħed ċertu inċidenti li u personalitajiet u anki ċertu emails li effettwana. Jiena awditur għadni nipprattika barkemm inqas milli kont qabel u għandna inċidenti fejn klijenti stabbiliti li jħallsuna in dollars, all right, qed nitkellmu sommom kbar, tgħidlu biex niftaħar u hekk, imma sommom kbar li jkollna bżonnhom biex għall-business tagħna bħal ħaddieħor għall-ispejjeż lokali. Il-kont joħroġ mill-HSBC. jiġifieri l-klijent li se jħallsna qiegħed mill-HSBC, u biex jibagħtu għall-Banco Valletta ma rnexxiniex. Donna kemm donna miċ-ċirkustanzi, kellna bqajna nipperswadu lill-klijent li huwa Amerikan li jerġa' jħallasna bil-euro. Jiġifieri dan eżempju ċar ħafna kif Kieku pereżempju konna dana mal-ħajt u dal-flus kellna bżonnhom għal pagi u għal spejjeż oħrajn, kontijiet u taxxi, konna għamilna iktar minn xahar u nofs nistennewhom dal-flus. Issa bħali hemm numru kbar ta' fabbriki, ok, pharmaceuticals, gaming companies li qegħdin jirċievu, kif semma Sur Bencini, numru ta' flus kontanti li huma in dollars. u jridu jħokku rashom ħa jaraw kif dawn il-flus jinġabru. U nafu minn uħud fil-business li jekk id-debitur li se jħallsek jagħmel darba, jagħmel darbtejn, bagħatlek il-flus u dawn ma rċevejthomx, se joqgħod iħokk rasu biex jara kif jagħmel ħa jħallsek. Jiġifieri problemi hemm. Però rridu naraw ukoll, Roderick, kif Meta wieħed jiftakar iż-żewġ partiti kbar li għandna, meta bdejna fin-1994, dawn kienu ħadu iżoha solemn oath bejniethom li f'dak li jiġġieldu u jitqatlu fuq kollox. U fil-financial services, tajjeb, kienu jiftehmu. U jien għadni niftakar, il-head tal-MFSA, ma nsemmux ismu għax mhux qiegħed hawn, tajjeb, U meta kont inġib il-business jiena tal-gaming, għax jiena pajonier tal-gaming, għoxrin sena ilu ġibt l-ewwel kumpanija Awstraljana listed u lliċenzjajtha hawn Malta fuq is-software, fuq is-software li kellhom u naturalment tal-gaming kien dak iż-żminijiet, pajonieri kienu żminijiet. Taf x'qalli? Dak iż-żmien kien hemm in-Nazzjonalisti fil-Gvern. Qalli isma' qalli jekk għandek xi impjieg Tieni xi ftit ħalli ngħaddihom tan-naħa l-oħra wkoll. U jien kont ngħid imma dan kif dan l-interess kollu li jgħin u jaġevola ġiex naħat. Imma dik kienet kultura li ħadmet. Issa li qegħdin għarwienin, issa li qegħdin sabuna mingħajr ħwejjeġ, as the as the king without clothes, naked, issa rridu ningħaqdu. U ningħaqdu mhux il-practitioners biss, Jekk hemm accountants, pereżempju, hemm 3,050, 300, 3,500 accountants. Forsi forsi 2,000 li qegħdin fil-professjoni li qegħdin jiġu diretti dawn, dawn mhux biżżejjed biex iċarrqu il-problema biex ngħidu hekk li għandna. Meta naraw x'ġara fl-Iceland, Iceland damu sena biex biex jinqalgħu. Imma kulħadd heads on deck. Kulħadd heads on deck. Mhux nibqgħu ngħidu ara naqra ġarana ma da żgur għal dak torta dak għal sewwedilu.
Se nwaqfek. Jiġifieri Ġorġ, jiġifieri rridu niftehmu, irridu niftehmu biex il-practitioners plus istituzzjonijiet bħal huwa Malta Enterprise flok noqogħdu mmexxijin mill-kapijiet li huma ex politikanti Kif semma l-sitwazzjoni tal-High Commissioner, nafx jiġifieri High Commissioner qed issemmi u laħħqt l-istess fl-MFSA laħħqt persuna li kien imdaħħal fil-familja mal-President. Kull fejn iddur, kull fejn iddur fil-istituzzjonijiet hemm imfillsin, nies li għandhom il-lealtà oriġinali mal-partit. Issa wasalna fi stat li rridu we have to sweep the slate clean għax se niddipendu għal kollox. U għala ħares nibdew nitilfu il-gaming companies, u għala ħares nibdew nitilfu l-pharmaceuticals, u ġiġa qlajna waħda fuq it-turiżmu, tajjeb, u rridu wkoll nirriformaw ruħna fuq aspetti oħrajn. Għandna il-fintech, pereżempju. George, ħa nwaqfek ftit hemmhekk għax anke l-miżuri li jridu jiddaħħlu anke riformi u tibdiliet u aġġornamenti ta' liġijiet se nkunu qegħdin nittrattawhom fit-tieni parti ta' dan il-programm. Qabel niefqu għal waqfa tar-riklami se nagħti minuta lil Graham għall-argument tiegħu. Fuq l-għaqda.
L-ewwel ħaġa li għamel Bernard Grech bħala Kap tal-Partit Wara li ħarġet l-aħbar tal-grey listing, ma ħariġx jattakka l-Gvern fil-fatt, hu ħareġ b'għajta b'sejħa ta' għaqda nazzjonali fil-fatt u qal ejja nagħmlu task force nazzjonali flimkien mal-Gvern, stieden lill-Gvern, aħna iltqajna u għadna qed niltaqa' mal-korpi kostitwiti, il-ġimgħa l-oħra, ġimagħtejn ilu skużawni, aħna kellna wkoll laqgħa ma' erba' MPs tal-Ingilterra, tal-Konservattivi Ingliżi. Eh, dik xtaqt nittrattaw aktar tard. Ok, naslu għaliha.
Iżda ġifieri fuq di tal-għaqda, aħna m'aħniex qed nattakkaw il-Gvern pubblikament, imma dak li hu ħażin irridu ngħidu għax jekk il-Gvern ma jridx l-għajnuna tagħna, jekk il-Gvern ma jridx l-għajnuna tal-professjonisti, mela allura m'aħniex se noħorġu minn din is-sitwazzjoni. Wasal xi ħaġa għand il-Partit Nazzjonalista min-naħa tal-Gvern? Sa fejn naf jien, ma wasal l-ebda informazzjoni, ma wasal l-ebda stedina mingħand il-Gvern fuq ir-rigward tal-grey listing. Issa biex ngħidu kollox, meta aħna konna fil-Gvern, meta kellna l-kriżi tal-Libja, Lawrence Gonzi, dak iż-żmien kien Prim Ministru, kien iżomm il-Kap tal-Oppożizzjoni, dak iż-żmien kien Joseph Muscat, informat f'kwalunkwe deċiżjonijiet li kienu qed jittieħdu. Issa mhux qed isir hekk. U għalhekk hemm bżonn, u naqbel miegħek, George, li hemm bżonn l-għaqda nazzjonali, imma l-għaqda nazzjonali ma tistax issir biss mill-Oppożizzjoni. L-għaqda nazzjonali trid issir mill-Gvern għax wara kollox hu daħħalna din is-sitwazzjoni. Aħna bħala partit lesti biex ngħinu l-Gvern biex flimkien noħorġu minn dis-sitwazzjoni kerha li qegħdin fiha kemm jista' jkun malajr. Grazzi Graham, se nifqu għal ftit mumenti ta' riklami, meta niġu lura se nkomplu b'iktar diskussjoni permezz ta' Zoom għandna l-Konsulent fis-Servizzi Finanzjarji George Mangion, miegħi fl-istudjo għandna 'l Graham Bencini li huwa President tal-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista imma wkoll anke bħala professjoni jaħdem fis-settur finanzjarju. Ibqgħu magħna.

All you need to get back to school. Tal-lira, always worth it. Il-Britannia toffrilek short breaks flake bled fi Slovenja bejn 19 u 23 ta' settembru għal 329 euro kull persuna fi tripla jew 369 euro f'kamra ta' bitnejn. Gawdi minn vjaġġ mill-isbaħ li jinkludi titjiriet u akkomodazzjoni f'lukanda erba stilel billi ċemplilna fuq Train wieħed Train tlieta tmienja żero tlieta disa' jew tibgħat email fuq info at bsl dot com dot mt. Brittanja, Il-vjaġġ tiegħek jibda hawn!
Tikmix, It-tbajja', Helix Active, Kliem tal-Bebbux, tnejn għal ħamsin ewro, free delivery, Xembil Qessa, 21382 400. Taf tbigħ u tixtieq taħdem bħala sales executive? Issa ċ-ċans! Net Media qed ifittex sales executive fuq bażi full-time. Jekk interessat, ibgħat CV b'email fuq hr@netmedia.com.mt sa mhux aktar tard minn nhar it-Tlieta, 31 ta' Awwissu. Vigo.
Makeup by Evania Balzan bi prodotti Sotis.
Lura fl-istudio eżis tal-ispettaturi l-lum għedin eh, niddiskutu l-implikazzjonijiet fuq Malta tal-lista l-griża l-ħasil ta' flus u rejati kriminali finanzjari oħra. Miħaj fl-istudio għandi l Graham Bencini kif ukoll anke permezz ta' Zoom minna għatmana tul dan il-programm il-konsulent fis-servizzi finanzjarju George Manġon. George, xtaqt indur ftit fuq imma Ħa naqbad ftit ma' dak li semma u argumenta fl-aħħar intervent jew qabel il-waqfa tar-riklami Graham Bencini. Il-fatt li l-Gvern hu min hu, li sal-lum il-ġurnata għadu ma kkonsultax mal-Oppożizzjoni fuq il-pjan t'azzjoni li qiegħed iħejji. Nafu li dan il-pjan t'azzjoni qiegħed jinħema U nafu wkoll li dan il-pjan t'azzjoni għadu lanqas ġie ippubblikat. X'inhuma r-riperkussjonijiet? Jiġifieri diġà għadda ftit taż-żmien u jidher li dak li anki inti qed tesiġi u qed tappella għalih għall-għaqda nazzjonali jidher li mhix qiegħda fuq waħda mill-karti tal-Gvern. X'inhi l-opinjoni tiegħek? Ċirkostanzi ċirkostanzi bħal dawn huma ċirkostanzi uniċi. Irridu ngħidu li nsemmejt il-każ tal-Libja pereżempju li kienet ċirkostanza veru ta' diffikultà u li kien hemm kif qed inti kollaborazzjoni bejn ehm, iż-żewġ partiti. Ehm, biex nkomplu fuq il-suġġett tal-servizzi finanzjarji, Qed ngħid, jiena I've seen it all, I've seen it all through the years, I was active in 1984 u 1990 u għaxar snin wara meta mbagħad qabdet sewwa, kien iż-żmien meta konna ngħidu li this is gonna be the El Dorado, all right? Kulħadd beda jistudja l-liġijiet ġodda, ngħidlek kienet iż-żmien il-Konferma Nazzjonalista kien daħħal liġijiet li qatt ma kellna bħalhom, all right, fuq company law, eccetera. Eh, money laundering, eh, anti money laundering u situazzjoni bħal dawn. Iġifiri, li jkun hemm għadda nazzjonali fuq da suġġett, at least fuq da suġġett, hija ta' bżonn. Għaliex naraw naqra, ġara Iceland. Iceland pajjiż iżgħar minna, dak li hija popolazzjoni, inqabad ukoll bid-diffikultajiet finanzjarji. Ma rridx ninsew li s-sitwazzjoni ta' 2008-2009 meta finanzjarjament id-dinja globali kkraxxjat, kien hemm ħafna nies li nqabdu b'ċertu diffikultajiet finanzjarji u Iceland kienet waħda minnhom. Aħna bħala pajjiż irridu nirrikonoxxu li biex tattira Eh, l-investiment ta' Malta. Really and truly, ħadd mhux ġej biex eh, naturalment jieħu gost jara il-xemx eh, u r-ramet tagħna, għadha jsibhom ħafna pajjiżi fil-Mediterran. Irridna dejjem nagħmlu ehm, tassazzjoni inċentivarja. Li dak ikun jgħalek isma' jiena waqt li qed nikkorri mal-liġi fil-pajjiż u l-liġi internazzjonali, inkun nista' l-ammont ta' taxxa li jieħodli l-pajjiż jkun ta' benefiċċju. U allura nixtieq li mmur ninvesti hemmhekk, nimpjega n-nies u l-iktar ħaġa importanti wara li nimpjega n-nies għax issa m'għadhiex il-problema tal-unemployment kif kienet sfortunatament fis-seventies u fl-eighties, meta tiġini konna 25,000 ruħ uffiċjalment unemployed. Tajjeb, issa l-problema qiegħda m'għandniex nies biżżejjed. Mela, jekk għandna. Diġà George imma hemm xejriet fil-qasam tal-impjiegi u anke tkellmet ukoll l-assoċjazzjoni ta' min iħaddem jekk m'iniex żbaljat li hemm problemi serji fis-settur privat mhux biss li kellek numru eluf ta' ħaddiema barranin li kellhom jitilqu minn pajjiżna minħabba kif żvolġiet il-Covid 19 u l-effetti tagħha fuq industriji varji, imma issa jidher li hemm rapporti konfermati fejn nies li kienu impjegati fis-settur privat, u dan jixduh anke ħafna sidien ta' industriji ta' ħwienet, ta' operaturi privati li għandek numru sostanzjali ta' ħaddiema li qegħdin jiġu impjegati taħt l-umbrella tas-settur pubbliku u din hija wkoll din hija wkoll inkwetanti, jiġifieri għandek operaturi privati jgħidulek issa spiċċajna mhux talli konna qegħdin niġu msawta mill-impatt tal-Covid dsatax imma issa qiegħed isawwatna l-Gvern billi qiegħed jagħti l-karrotta qabel l-elezzjoni biex jimpjega nies mal-Gvern.
Iva, din hi t-tendenza li l-incumbent, jiġifieri min ikun qiegħed fil-Gvern, biex ngħidu hekk, jieħu gost u, jieħu gost is not the right word, imma jabbuża billi jimpjega iktar milli jkollu hemm bżonn, hija ilha sejra naħseb minn wara l-Indipendenza. Mhux dejjem bl-istess ammont, imma issa qed inħossuh iktar. Għaliex? Għax bħalissa għandna Minn għalija, skont l-istatistika, 62,000 impjegati fuq il-ktieb tal-Gvern. Sa dawk jinkludi pulizija, sptarijiet u affarijiet oħra li huma neċessarji li żdiedu minħabba l-Covid u minħabba l-affarijiet oħra. Però biex naqgħu lura fuq il-kwistjoni ta' rimedju x'nistgħu nagħmlu minn hawn 'l quddiem, li l-għaqda nazzjonali, għaqda nazzjonali fl-għatba tal-elezzjoni ma se tkun xi ħaġa faċli. Inutli noqogħdu korrbu u nkunu realistiki u ngħidu għax isma' tan-naħa l-oħra, mhux qed qiegħda, you know, is-sinjorina qed nipprova niġbed l-attenzjoni tagħha u qed tħares in-naħa l-oħra. U se tkompli tħares in-naħa l-oħra għax fl-ora, fl-ora tal-elezzjoni, hawn min qed jgħidlek li għandha mnejn issir dis-sena, tikkomplika l-affarijiet. Imma irridu nkunu rasna saqajna saqajna mal-art, dawna t-taxxi l-iskemi inċentivarji li għandna bħalissa qegħdin hemm sħaba sewda kbira għaliex xahrejn ilu ftehmu fil-G20 u hemm anki 130 oħra pajjiżi li ftehmu li internazzjonalment il-kumpanniji ma jintaxxawx ruħhom inqas minn ħmistax fil-mija corporate tax, dawn li huma l-multinationals. Issa wieħed jista' jiġi jgħidlek imma aħna tgħoddhom jekk għandna multinationals ma jirsqux 'l hawn, imma dik hija t-teorija li aħna rridu niġġieldu kontriha. Ma nistgħux nibqgħu sejrin inlaqtu dak li jirrifjuta ħaddieħor, irridu nippruvaw nirbu u nidħlu kif daħlet l-Irlanda, pereżempju l-Irlanda fuq il-kwistjoni tal-aviation għandhom skemi fejn il-banek Irlandiżi jsellfu l-flus pereżempju liċ-Ċiniżi biex jixtru l-flotta tagħhom ta' u jiġu reġistrati l-Irlanda. Immaġina kieku jkollna pajjiż li jirreġistra l-flotta tagħhom hawn Malta u l-banek lokali, okej, li orajt huma żgħar by comparison, ara x'kemm nistgħu ndawru flus. Imma
l-argument huwa dan, jiġifieri jien qed naqbel miegħek il-pożizzjoni tal-Irlanda, anke l-pożizzjoni tal-Lussemburgu, żewġ pajjiżi li kienu anke kritikati daqs kemm kienet kritikata Malta u kien hemm pressjoni minħabba t-taxxa favorevoli għal min jiġi jinvesti f'dawn it-tliet pajjiżi. Biss aħna spiċċajna f'sitwazzjoni, u ma nafx jekk taqbilx, li aħna stess bħala pajjiż, l-istituzzjonijiet Maltin għax ma ħadux ċertu azzjonijiet, anke għax ma kien hemmx aġġornamenti tal-liġijiet, ma jew inkella jew l-aġġornamenti tal-liġijiet saru imma kienu biss għal fuq il-karta, aħna spiċċajna bħala pajjiż insewtu lilna nfusna. Allura dak li qed tagħmel l-Irlanda, dak li forsi jagħmel il-Lussemburgu, dawk li jagħmlu pajjiżi oħra biex ma jkunx hemm dell fuqhom, aħna awtomatikament ġbidna d-dell fuqna b'dak li kien qed jiġri internament f'pajjiżna.
Aħna meta meta kif qal Graham li Meta tara l-pekkati li kellna, u l-lista kważi mhux ma tispiċċa qatt, imma orajt by comparison ma' x'ġara fin-Netherlands, x'ġara fl-Irlanda, fuq l-Apple pereżempju, li dawn ħasbulhom għal tlettax-il biljun ta' taxxa li ffrankawlhom. li mbagħad meta qabduhom lill-EU, l-Irlandiżi mhux talli ma qalux, illi ħakku jdejhom, il-Madonna, se ndaħħlu 13 mil billion, billion hija elf miljun, bħala taxxa. Da anzi qabżu għal Apple, il-kumpanija ta' Apple, biex din ma tħallashomx. u protestaw u naturalment hi salvagwarda. Eh, ma hemmhekk hemmhekk hemmhekk kellek hemmhekk kellek kwistjonijiet eh, pjuttost eh, puramenti eh, ekonomiċi. Is-sitwazzjoni li spiċċat fiha Malta kienet sitwazzjoni li sfortunatament is-sitwazzjonijiet li nħolqu fil-pajjiż politiċi, rule of law, kellna qtil ta' ġurnalista, dawn huma s-sisien li jgħeżżu demokrazija ta' pajjiż li allura jħallu ripple effect fuq setturi oħra. U għalhekk dawn iqajmu mbagħad istituzzjonijiet internazzjonali li mhux biss jiġbdu widnejn il-pajjiż partikolari, ma nafx jekk taqbilx miegħi, imma mbagħad ikollhom awtomatikament jieħdu azzjoni.
Ir-realtà hija di li bis-sistema tat-taxxa tagħna, aħna konna qed nieħdu business mingħand ħaddieħor. Wara dak li ġara tul dawn l-aħħar tmien snin, il-kompetituri tagħna, ġifieri l-pajjiżi kompetituri tagħna madwar id-dinja, x'għamilna? Tajniehom l-ammunizzjoni biex lilna jattakkawna bl-iskuża li l-problema ta' dan kollu hija s-sistema ta' tassazzjoni tagħna u mhix dik ir-realtà. Aħna nistgħu nitkellmu fuq diversi affarjiet li missna għamilna fuq dak li nistgħu nagħmlu, iżda qabel ma nsewwu r-reputazzjoni ta' pajjiżna ma nistgħu nagħmlu xejn. Taħt Gvern Nazzjonalista aħna rnexxielna nikkreaw diversi setturi li sal-lum Jimpjegaw eluf ta' nies minħabba fattur wieħed, reputazzjoni tajba. Irnexxielna nikkreaw is-settur tas-servizzi finanzjarji, is-settur marittimu, is-settur tal-avjazzjoni, is-settur bankarju, is-settur tal-funds, is-settur tal-gaming u diversi setturi oħra minħabba r-reputazzjoni tajba li aħna dejjem kellna taħt Gvern Nazzjonalista. Qabel ma nsewwu r-reputazzjoni tagħna, Nistgħu nitkellmu fuq ħafna affarijiet fuq dak li nistgħu nagħmlu, imma mhu se jsir xejn. L-iktar ħaġa importanti bħalissa hija r-reputazzjoni u li ninqalgħu minn din il-lista griża. Dik hija prijorità nazzjonali. Issa biex dik il-prijorità nazzjonali aħna nistgħu naslu għaliha, Il-Gvern ma jistax iwebbes rasu u minn għalih jaf kollox hu. Irid idaħħal l-Oppożizzjoni miegħu, irid idaħħal lill-professjonisti li jifhmu fis-suġġett u jrid idaħħal nies li internazzjonalment għandhom kreddibilità u hekk biss nistgħu noħorġu minn din is-sitwazzjoni. U noħorġu mis-sitwazzjoni, Roderick, mhux nistennew li tgħaddi l-elezzjoni biex imbagħad l-azzjoni li tittieħed tittieħed, le. Noħorġu mis-sitwazzjoni milli nibdew mil-lum stess. Jekk hemm azzjoni trid tittieħed, tittieħed illum mill-Gvern, mhux nistennew li jiġu elett Jiġi elett il-Partit Laburista fil-Gvern u mbagħad wara tittieħed l-azzjoni. Le. Nieħdu azzjoni llum għax hemm bżonn urġentement nieħdu azzjoni għax qegħdin f'sitwazzjoni prekarja. U mbagħad, meta sal l-elezzjoni, tasal l-elezzjoni, imma dak ikun senjal ta' Gvern li verament għandu f'qalbu l-interess tal-poplu Malti u mhux biss l-interess li jibqa' fil-poter akkosta kollox. Hekk għandna bżonn. U għal xi noqogħdu nduru mal-lowża Roderick? Għax iktar ma nduru mal-lowża, iktar ħa nkabbru l-ferita, iktar ma ndumu fuq din l-lista griża, iktar ħa tkun diffiċli biex tinqalgħu u iktar ser ikollna problemi. Aħna hemm ħafna, hemm eluf ta' nies qed jiddependu fuq dan is-settur. Eluf! ta' nies. Direttament u indirettament hemm nies oħra, nies li għandhom appartamenti, nies li għandhom bars, restaurants u diversi stabbilimenti oħra li qed jiddependi fuq dan is-settur biex jibqgħu jaqalgħu l-ħobż ta' kuljum. Sinjuri iftħu għajnejkom għax din hija sitwazzjoni prekarja u għandna bżonn nibdew naħdmu fuqha illum. Mhux nistednu l-elezzjoni. George, xtaqtek forsi tikkommenta għandi għandi mistoqsija anke għalik. Taħseb li wasal iż-żmien li jkun hemm reviżjoni b'mod immedjata anke b'konsultazzjoni bejn Gvern u Oppożizzjoni u anke l-imsieħba soċjali u dawk anke involuti fis-settur ta' ta' riforma radikali fis-settur finanzjarju f'pajjiżna? Nfakkar ukoll li Kien hemm sitwazzjonijiet anke fl-aħħar snin li l-Gvern iktar iffoka kif se jkattar l-ekonomija billi jbigħ il-passaporti, billi ġab ammont sostanzjali ta' ħaddiema barranin, ħafna minnhom anke b'kundizzjonijiet mhux xierqa. Taħseb li din għandha tkun il-prijorità assoluta qabel kull elezzjoni, tiġi meta tiġi, biex kemm jista' jkun jibda il-proċess u minn Malta jibda jintbagħat anke sinjal li l-affarijiet mhumiex biss fuq il-karta jew qegħdin jitħejjew fuq il-karta imma bdiet tittieħed xi forma ta' azzjoni li fl-aħħar mill-aħħar tkun tinvolvi lil kulħadd kif kont qed tappella inti fl-intervent ta' qabel.
Ara, jekk ikunu saqajna mal-art kif għandhom ikunu, apparti x-xabla li għandna fuq rasna tal-elezzjoni, mela ngħid xabla, mhux se tiġi xi ħaġa biex ngħidu straordinarja għax dawn jiġu kull erba' ħames snin u jmorru pas-soltu. Imma x-xabla li għandna fuq rasna qiegħda li qegħdin fil-crossroads, qegħdin we are lucky on one side li għandek l-Amerika qiegħda tiżviluppa u qiegħda tkabbar, l-impjiegi tal-Amerika qegħdin iżidu. Imma x'għandha mbagħad tqomm fl-aspett lokali? Fuq l-aspett lokali għandna pajjiż li sellef fi żmien sena u nofs kważi inqas tliet biljuni. Xi tfisser tliet biljuni? Jiġifieri kull biljun għandek elf miljun. Mela, mela biex u fejn marru dawn? U kemm il-knisja bnejna? Kemm il-fabbrika bnejna? Kemm il-knisja u erbuha, somma ħadt żball. Kemm x'għandna tanġibbli meta jgħidlek l-ekonomist jgħidlek productive assets x'għandkom? What do we have to show for it? At the end of the of the game, of the cycle, dan mhux qed jissemmew mill-gvern, dan mhux qed jissemmew. Meta tara naturalment l-istazzjon tal-gvern u eċetera, Fuq fuq jgħidlek, jgħidlek isma' se nżidu 4.5% GDP, imma se nżidu fuq sena ta' qabel li kien imbatuta. Ma trid tispjega u tgħallimhom in-nies u mhux tilgħabhom fl-għasb il-labra. Jekk inti għandek pajjiż li s-sena d-dieħla kważi kważi dħalna f'riċessjoni, tajjeb, barra li għandna di tal-grey listing, Irridu nieħdu ċertu serjetà u nuru lin-nies li mhux għax għandek 1,600 unemployed biss din hija allura everything's nice and rosy. Irridu nkunu realistiċi u nkunu serji maħna nfusna. Serji kif konna, qed ngħidlek fil-1994 meta ftehmu dak iż-żmien li se jidħlu naturalment eh, fil-financial services. U jien niftakar anzi protagonisti ta' żewġ naħat li kienu kien hemm ċertu wieħed ma jiġix minni eh, Manġon, ċertu wieħed il-notar Manġon li kien daħal bin-naħa tal-oppożizzjoni biex jikkavri għada dina Kasteru u kienu jiftehmu. U meta kienu jkun hemm problemi, u kien hemm problemi, ma rridx ninsew li fil-gaming, pereżempju, malli bdejna, Franza ħadetna l-Qorti u rebħitilna. Qaltilna mhux suppost għandu servizzi fil-gaming. Fadlilna l-aħħar żewġ. Biex nikkonkludi, biex nikkonkludi, l-aspett fuq aspett pożittiv, il-Ministru in charge ta' kif se ninsolvu biex ngħidu il-problemi ekonomiċi tagħna għal quddiem huwa Owen Bonnici. L-Onorevoli Owen Bonnici. La Onorevoli Owen Bonnici huwa support li joħroġ dal-kejk li ma jissus li jgħidilna kif se noħorġu

tal-EU, tajjeb, li hija r-relief funds. U dawn għamilniehom domna ftit biex issottomettejna. Eżatt, eżatt, huma fondi li huma fondi li. Imma Owen Bonnici qabbad għamel kumitat. Tajjeb, biex jispjega kif se kif se nillanċaw ruħna. U imponni ċifdat minn dan iva. il-programm li anke wasal li mela, anke wasal mela. ħafna tard tant l-Unjoni Ewropea rridu nirrimarkaw li wasal ħafna tard. Pjuttost konna fost l-aħħar pajjiżi. Tal-aħħar ta' April u depożitajnieh xi xahrejn lura. Però biex nikkonkludi, għax qedtli biex nikkonkludi, l-aspett pożittiv huwa li għandna stedina mill-EU biex nidħlu fid-digital economy u biex anki nidħlu fuq il-green economy. Both economies huma hemm ċans li nżidu l-impjiegi Huma setturi biex ngħidu hekk ġodda li nistgħu aħna aħna niżviluppaw u din li se jagħmlu kanal hawn insomma. Nitolbok tikkonkludi George. Bħal dan huma huma affarijiet tajbin imma nerġa' insostni li biex naqalgħu minn fejn mill-ħofra m'għandniex inkomplu nħaffru, niefqu nħaffru għax iktar ma sa nħaffru iktar ninżlu 'l isfel, Imma nibdew tal-għajn 'il fuq, niftehmu bejnietna u l-għajta tal-Kap tan-Nazzjonalisti, Bernard Grech, biex ikun hemm il-qbil u l-aspett nazzjonali naħseb li hija għajta importanti u li għandha tistema'. Eh, Graham, kummenti konklusivi tiegħek anke forsi hemm f'minuta hemm tajdilna anke il-feedback li bħala membru li kont parti minn delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista il-tajtu ma' delegazzjoni tal-Partit Konservattiv Ingliż ftit tal-ġimgħat pjuttost wara li li Renju Unit poġġa lil Malta fil-lista l-ħamra. X'kienu l-preokkupazzjonijiet minnaħa ta' Renju Unit meta wieħed jikkunsidra li Malta Għandha storja ta' kummerċ ma' dan il-pajjiż wara kollox. Iva, hekk hu, dik kienet inizjattiva pożittiva min-naħa tal-Partit Nazzjonalista. Aħna ħadna l-okkażjoni li ltqajna ma' dawn l-erba' membri parlamentari tat-Tories ġewwa Malta, tkellimna fuq din il-problema, tkellimna fuq il-fatt li l-Ingilterra vvotat kontrina wara din l-istorja twila li int tant tajjeb semmejt. Huma semmew il-preokkupazzjonijiet naturalment, li kien hemm min-naħa tar-Renju Unit. Aħna, kif dejjem nagħmlu, aħna tajna outlook pożittiv, aħna għamilna l-outreach magħhom, aħna saqsejniehom għal xi pariri, huma wegħduna l-kooperazzjoni sħiħa magħna, huma jafu li aħna dejjem imxejna mod tajjeb, huma jafu dejjem li l-Partit Nazzjonalista għamel ġieh lil pajjiżna u dak bażikament kienet it-tema ta' din il-laqgħa. Jien nixtieq nagħlaq fuq nota għall-professjonisti hemm barra. Intom tafu l-problemi li qed ikollna fis-settur. Sinjuri, iftħu għajnejkom għaliex l-isforzi li qed nagħmlu aħna mhux se jkun biżżejjed jekk il-Gvern mhux se jiġi on board magħna flimkien mal-Oppożizzjoni. Intom tafu li taħt Gvern Nazzjonalista dejjem kellna reputazzjoni tajba ġewwa pajjiżna. Hemm bżonn li pajjiżna jkollu nies ġdid, hemm bżonn li jkollna tama ġdida, hemm bżonn li jkollna paġna ġdida u dan jista' jkollna biss flimkien mal-Partit Nazzjonalista. Jane Bencini, grazzi talli ingħaqadt miegħi fl-istudio tul dan il-programm. Nirringrazzja wkoll lill-Konsulent fis-Servizzi Finanzjarji George Mangion li ingħaqad magħna tul dan il-programm permezz ta' Zoom. Jiena min-naħa tiegħi nirringrazzja lilkom it-telespettaturi li kontu magħna llejla. Il-ġimgħa d-dieħla, il-programm Dritt għall-Punt għall-ġimgħa d-dieħla biss se jixxandar fit-tmienja u nofs ta' filgħaxija nhar it-Tlieta minflok il-ġurnata normali tal-Erbgħa. Il-mistieden speċjali tiegħi se jkun il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. Sa dakinhar insellmilkom, ħudu ħsieb saħħitkom.

Fil-bidu li żżewġtu, kont tħobbu? Biex nġejja binti bl-imħabba dal-għodu. U jnaf xi imħabba jien. Fil-bidu bidu net, iku kollox kien wartu żgħar.
Ħabba tajjeb mela. Għax jien niżżewwiġha rrid. Lippu dak li kien hemm magħna. Eh, Lippu.
Jogħġobni l-isem Lippu. Allura minn hawn.
Allura minn tista' tgħidli x'għandek, eh?
Minn nhar il-Ħadd 4 ta' Lulju għamlu appuntament Mie Malcolm Pisani f'waqt The Barbecue Show. Il-programm bosta personalitajiet ħa jkunu qegħdin jikkompetu kontra xulxin. Bosta sorpriżi għalikom it-telespettaturi tagħna, pero dejjem tistgħu ssegwu dan il-programm kull nhar ta' Ħadd filgħaxija wara l-aħbarijiet u f'nofs il-lejl.
Kull żewġ sekondi jmut tifel jew tifla ġewwa il-missjoni. Kiefra imma dik hija r-realtà. Il-Fondazzjoni New ħa tiġbor għat-tfal tal-missjoni. Ġewwa diversi pajjiżi, ġewwa l-Bolivja, ġewwa l-Kenja, ġewwa l-Etjopja u pajjiżi oħrajn, fejn il-faqar, Il-ġuħ u l-għatx jirrenja. Għalhekk għinuna ħalli ntuhom l-ikel, ix-xorb, il-fejqan, il-mediċini u anki l-edukazzjoni lil dawn it-tfal li għandhom bżonn lilek. Il-Maratona tal-Fondazzjoni hu fl-għaxra, fil-ħdax u fit-tnax ta' Settembru. Għinuna ħalli nbiddlu l-ħajja ta' dawn it-tfal. Int ser tkun stilla għat-tfal tal-missjoni. It-tfal li ma jaħtux imma għandhom bżonnok. It-tfal li qed jistennew lilek biex tkun l-istila tagħhom. Ftakar, fil-għaxra, fil-ħdax u fit-tnax ta' Settembru. Nistennewk.
Proċeduri tal-entitajiet biex jiġġieldu l-ħasil tal-flus. Kors mill-Fondazzjoni Azad kull nhar ta' Ħamis mis-7 t'Ottubru li ġej mis-sitta u nofs sa tmienja ta' filgħaxija. Il-kors għandu l-iskop li jipprovdi ħarsa ġenerali wiesgħa dwar il-proċessi tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu u d-differenzi ewlenin bejn it-tnejn. Il-kors se jidħol ukoll fil-qafas leġiżlattiv u jkopri wkoll rekwiżiti regolatorji speċifiċi. Għar-reġistrazzjoni ċempel 99471549 jew 21220660 inkella ibgħat email lil rodrick.agius@azat.org.mt.
All you need to get back to school. Tal-lira, always worth it. Noisseptol ġel, għal-uġeħ tal-miskuli, ġogi u aktar. Noisseptol jfisser serħam il-uġeħ. When you are young, it's important to identify the growth opportunities worth taking. Investing in a BOV growth portfolio fund at a young age can really make your fund basket flourish.

Minkejja li l-Ministru Ġustin Karwana qed tgħid li għandha pjan les tal-ftuħ tal-iskejjel, Net News jista' jikkonferma li dan il-pjan ħadd ma jaf bih mhux hekk biss tal-lanqas biss poġġa l-konsultazzjoni mal-edukaturi il-unions u l-professjonisti f'dan is-settur. Il-President tal-MJT Marco Bonnici kkonferma ma' Net News li l-union ma kienet involuta f'ebda konsultazzjoni u għalhekk ma taf xejn dwar il-pjan li suppost qed iħejji dan il-Gvern. L-aħħar diskussjonijiet li kien hemm kienu f'Ġunju li għadda. Kienu ma' Anna Maiske tal-Istat, Ske Independent u Ske tal-Knisja. bħalma kienet isir matul is-sena skolastika kollha. Il-mistoqsijiet li konna għamilna at the time kienu, Għidulna x'se jiġri s-sena skolastika li jmiss għax kulħadd irid jipprepara. Però kienu qalulna li kien kmieni wisq biex f'dak iż-żmien, Ġunju, ituna informazzjoni. Wasalna aħħar ta' Awwissu u kif qed tgħid tajjeb, eħe qatt m'għandniex informazzjoni. Insostnu l-ħaddiema, nattiraw l-impjiegi kemm kapaċi, inżommu l-ħaddiema u kemm nistgħu intejbu it-talent f'Malta, dan kien il-qofol tal-messaġġ li twassal mill-Kamra tal-Kummerċ kif kienu ppreżentati rakkomandazzjonijiet għall-istrateġija nazzjonali tas-suq tax-xogħol f'pajjiżna. Fost ir-rakkomandazzjonijiet li tressqu mill-Malta Chamber hemm fost l-oħrajn proposti dwar is-sistema edukattiva, bil-Kamra tal-Kummerċ tgħid li l-età obbligatorja għall-istudenti minflok tibqa' dik ta' 16 tiżdied għal tmintax il sena. Jitilgħu għal tlieta l-persuni bil-Covid li qed ikunu rikoverati fit-taqsima tal-kura intensiva fl-Isptar Mater Dei, hekk kif il-każi attivi tal-coronavirus f'pajjiżna reġgħu żdiedu bi ftit. Dan meta l-awtoritajiet tas-saħħa ħabbru li fl-aħħar 24 siegħa f'pajjiżna kienu rreġistrati 42 każ ġdid filwaqt li fiequ 36 persuna biex b'hekk il-każi attivi żdiedu marġinalment għal 687. Dawn l-aħħar numri joħorġu minn fost 3,247 swab test li saru fl-aħħar sigħat. Ir-Renju Unit qed jistinka biex mill-aktar fis possibbli joħroġ aktar nies mill-Afganistan. Dan qiegħed isir qabel l-Istati Uniti tikkonkludi l-missjoni ta' salvataġġ għall-Afgani flimkien mal-irtirar tat-truppi Amerikani mill-Afganistan Fil-31 ta' Awwissu, ir-Renju Unit u diversi pajjiżi Ewropej huma diżappuntati bil-konferma tal-President Amerikan Joe Biden li l-Istati Uniti m'għandhiex testendi l-irtirar u l-hekk imsejjaħ pull-out tal-Afgani minn pajjiżhom wara l-aħħar ta' dan ix-xahar. Dan filwaqt li l-militanti Iżlamiċi tat-Taliban ma jridu bl-ebda mod li l-evakwazzjoni tkompli lil hinn minn Awwissu. Il-militanti Iżlamiċi filwaqt li qed iżidu l-kontrolli fil-pajjiż, qegħdin diġà jieħdu l-miżuri biex iżommu liċ-ċittadini fil-pajjiż u biex dawn ma jaħarbux. Għal aktar informazzjoni tistgħu tidħlu fuq is-sit elettroniku natnews.com.mt.